Eti bir duýuň. Tak. Bular aýal maşgala uly hormat goýýarlar. I sen nänoklar. I oni daže ne to što ýaňky kak ýo tam gürlemek waşe gürlänoklar. Oni daže ne kuşaýut. Oni wot tak lico zakrywaýut. Aýal maşgala görenlerinde. Ty ponýal da? Eto znaý o çom goýt. O tom što

Putuşestvenik. Kelläňdäkini aýraý. Ýa prosto sen sözüňi siz size namýok berdim.
Bolýa. Öz dişleriňiz nirede? Bular prokadam? Çigo? Ne sly ne poňala. Öz dişleriňiz nirede? Bular prokatmy? Prokada alan.
Prokada ölýänçam diýdim meň agzymda bolsun soňra ölümden soň aýdýarsyňyz-a diýdim.

Žirafyň üstünde meni gördüňizmi? Nirde?
Žirafyň üstünde meni gördüňizmi? Žirafyň üstünde?
Žirafyň üstünde meni gördüňizmi? Menmi?
Ýok, siz. A, w smysli, zalezla na žirafa. Oba, žirafyň üstünde meni gördüňizmi? Nýe, sa lwami gulýala, a na žirafa ço-to ne risknula.
Grwakka-y gördüňizmi? Ýüregim çekmedi. Berdiler öwme, krokodiliň itini berdiler, gurbakaň etini berdiler, ýöne meň ýüregim çekmedi. Ýymýan oýnag zatlary.
Bermudskiý treugolniga düşi gördüňizmi? Gorkýan.
Ýöne bir planda bar, şu şu tarapdan gitmäne.
Näçe dil bilýäňiz?

A planetalar barada pikirlerini gördüňizmi?
Ýok, men öňçe birinji planym ýetmeli. Ýüz togsan üçe ýüz togsan üç ýurda öňçe planymy doldurmaly.
Aý Ýeriň daşynda aýlanýamy ýa Akbäbek Ýeriň daşynda aýlanýa? Akbäbek Ýeriň daşynda aýlanýa.
Ýer Günüň daşynda bir gezek aýlanan wagty Akbäbek Ýeriň daşynda näçe gezek aýlanýa?
Bir gezek.

Edýäň. Hudaý jan, üstüme lapba-lap pul gaçmazmyka diýýän. I birden-de, birden-de bar-a bir ýerden part edip pul gaçýa. I sen baýýaň. Edi birinji zady, husuly. Ikinji husul, sen otyň şeýle, edýäň. Wsýo, reşil. Dört sany gyzy.

Ýöne bi birazjyk bikanun, dogrymy? Ýöne bikanunlygy et esasy sorag däl. Esasy seň alada etmeli zadyň bilýämi näme? O gyzlar durmuşa bararmyka saňa? Şon ýaly. Şo iki sowedi etseň baýyp gidýäň.
Turup bilesim. A?
Galyp bilersiň diýen. Hawa. Teper moýa saýýar. Özüňizi baý hasap edýäňizmi?
Duşoý bogata.
Näçe işgäriňiz bar?
Bilemde ýok. Bilemok. Sanaňyzokmy? Men işlämog-a.
Ýa na pensiýa.

Kitap ýazsaňyz, adyna näme diýip goýýaňyz?
Men kitap ýazmak ne sobirayus, niýetim ýok kitap ýazmak.
Wdrug birden ýazsaňyz? Wdrug-da ýazmaýan men şony. Ýaltanýan. A zawişýaniýe ýazdyňyz muşa?
Pikirlenýän şony. O biri elini galdyryp batyp, eý, meni ýatdan çykaraýma diýip. Zawişýaniýe-de ýatdan çykarmaryn, ne perejewaý.
Meniň adymy hem goşup bolýamy şu ýere?
Kanun boýunça goşup bolýar. Ýöne. Höwes boýunça? Höwes boýunça barjak goşsaýdyn diýerin. Kim sen maňa diýerin. Sen nahly zawşanýamy goşup dagy diýerin.
Täze rubrika Ak pressa. Kaka pressa?
Ak pressa. Ak pressa. Haw.
Men size myş-myşlary aýdýan, siz aýdýaňyz dogrymy şo ýa ýok. Bolýa, dawaý.
Akbäbek Gara deňize düşende, düşenden soň deňize Ak deňiz diýip at goýdular. Dogrumy şo? Dogry. Akbäbek Köýtendaga baryp gaýdandan soň aýak yzlaryny Köýtendagy oçin superna.
Aha. aýak yzlaryny Ýunesko girizildi.
Eý, meňkini hasap etmediler, ýöne şo taýda zat bar, dinozawrlaňkyna goşdularmyka diýip pikir edýän. Meňkini ýöne, sen ýöne onçak dinozawr ýaly garry däl diýdiler, şonuň üçin paka goşjak däl diýdiler. Ýalan.
Akbäbek Antarktida baranda anomalnyý yssyçylyk boldy. Dogrymy şo? Antarktidada bolup göremog-a. Значит, bolanok ýene. Baranda yssylyk barar.
Rep näme bileňizmi? Rep?
Rep.
Muzika rep? Rep. Rep? Rep.
Muzika.
Owa.
Eşitdim, owa. Bilýän. Näme o?
Muzika.

Blitz soraklar, Men size sorak berýän, siz maksimalny tiz jogap bermeli. Daway.
Söýgimi ýa pul?
Pul.
Näme üçin?
Pul-da. Puluň bolsa hemme zat bolýar. Ýa praktiska sorak. Morçice.